Tuzan caan a pakhatnak ah khamh na hau kan ti zong ah hin na tuahmi ruangah si lo, na simi ruangah a si. Zu na din caah khamh na haumi si lo, sex na tuah caah khamh na haumi a si lo. Khamh na hauhnak a ruang cu because you are a sinner by nature. In Ephesians chapter 2 verse 3 it said, we were by nature the children of wrath. We were by nature the children of wrath. And then in Psalm 51, verse 5, David said, Behold, I was brought forth in iniquity, and in my sin my mother conceived me. David nih chim hnawh thanmi te khi kan van fiang ko lo maw. David nih a nu pa chung a um lio khin doko zeihmanh a thami le a chiami a tuah khawh hlan ah khin misual ka si cang ati cu. Khi khi misual kan sinak te kha we already deserve hell. Tuzanglei caan ahhin ka dawtmi mino hna khamhnak hi misual na si nai fiang taktak maw? Khi na tuahmi ruangah misual na si khi si lo. Khi na samsau na samsau ca nu na si lo, nu na si ca tu na samsau. Na sualnak na tuah caah misual khi na si lo i misual na si ca tu a sualnak a tuahmi khi na si. Cucaah a caancaan i sualnak na van hrial khawh tikah khin do not be overconfident. Khamh kan hau kan ti tikah khin khamh kan hauhnak a ruang cu we are talking about the nature. Minung i human nature a simi sualnak kan nu pacung i a fawinak cun if you read Roman chapter 5 Adam sualnak kan i hrawmnak vialte khi na van hmuh lai. Cu Adam sualnak kan i hrawmnak i kan nature ai telmi khi khamh a haumi cu kan si. Tika hin, born with a sinful nature and burdened by our sins, the only fate we truly deserve is death. Cucaah tuzan lei caan ah pakhatnak ah chim ka duhmi cu khamh na si khawhnak hnga ding ah le khamh ka si khawhnak hnga ding caah hin kan theih hmasa bik a haumi cu misual kan si ti a si ko. Cu misual kan sinak a ruang hi nangmah le keimah nih thil kan va fir caah le nangmah le keimah nih khi mi ngaih kan va chiatter ruangah kan sual khi a si hrim lo. Kan nu nih a kan hrin le cangka te hrim in misual kan si. Hika hin ngakchia mino ngakchia bawh kau tete nan hmu bal cio ko hna le Ngakchia khi kuh thla hnih thum an si ahkhin a zia thiammi khi an um colh. A mak taktak ngakchia khi an nupa chung hna khin nu le paw hna khi lam an hmang. Machahun dah chimh hna hnga silo silak ngakchia kan ngakchia nih lih chim zong kan caw I never learn how to lie but ka, ka thiam ko Sualnak hi kan cawnmi zong tampi um lai nain tein most of them khi self-taught lawng ti si dih. A ruang cu we have the nature. Sualnak a simi nature kan, kan, kan ngei. Cu nature kan nature ti kha kham a haumi cu kan si. Cucaah nangtah tuzan caan ah hin sual, misual na si timi hi zakhat zakhat na cohlang mi maw? The second criminal, tunai ah the first criminal cu thihnak cross tiang a phak zawn ah hin misual a si hi aa admit duh lo misual a si hi amah le amah a chim duh lo sihmanhsehlaw a, a pahnihnak pa tu cu a thih lai tiah oh I deserve this place because I lived in the way I, I, I wanted ka duh ning poin ka rak nung i I deserve this place Cucaan nang zong misual ka si ti na van theih bak in khan in Roman chapter 6 verse 23 said, The wages of sin is death. Misual na si na van i theih lawng khin thihnak hell na deserve kha na theih khawh lai cu hell na van deserve na van i theih bak in khin second step khi kai si lai ti kha tuzan lei caan ah a pakhatnak van chim ka duh mi si a biafang te khi if timi biafang kan hman ahcun zakhat zakhat ah a fiang lomi ah khin if ti kan hman tawnmi a si. So the first criminal na timi cu if you are Christ a fiangmi cu Khrih a si le si lo kha a rak i fiang taktak lo. Hi Jesuh Khrih vawlei cung rak tlonlin lio ah hin Jesuh Khrih kong hi voi tampi zong thawngtha an rak chim lai i hi Jesuh Khrih kong hi phun tampi lamkip in miracle zong a phunphun an rak tuah tikah hin Rom cozah a chung ummi nih cun an rak theih dih ti kha a fiang tuk. Hi Rom i thongtla pa zong nih hin a thawngpang a rak theih ve hrim lai. A pahnihnak a timi cu, save yourself a ti. Nangmah nangmah kha i khamh law ti a ti. I hi, hi pa nih a fian lomi cu, he didn't know the purpose of Christ's death. Jesuh Khrih a thihnak, a thih hnawhchannak kha a rak thei lo. a timi cu nangmah nangmah i khamh law cross tangin ṭum law kan khamh ve ti khi a chim hnawh chanmi si Jesuh Khrih hi cross a rak thi hlah seh law vawlei cung Adam in atu tiang kanmah vialte kan biakmi thawngṭha hi a tlau dih ding si hnga a pakhat pa criminal pa nih a fian lomi cu save yourself he did it know the purpose of Christ's death and the second criminal anih balte cu He said, Lord, remember me when you come into your kingdom. Second criminal nih a fian tukmi cu Jesuh Khrih hi siangpahrang zong a si i bawi zong a si i hi a thi lai i nikhat khat cu a pennak der rak tlung ṭhan ti lai ti hi second criminal pa nih rak theih tuk. A timi cu Lord, remember a sinner like me. Remember me when you come into your kingdom. He said, This man has done nothing wrong. Second criminal pa nih a theihmi cu Jesuh Khrih hi even though they like they face the same punishment ai lomi judgment an ton ko na tein second criminal pa nih a fianmi a cu Jesuh Khrih hi amah sualnak ngei loin cross an thlai timi hi second criminal pa nih rak fian tukmi si.